Imma jiena dejjem ngħid, ma rridx inħares 'il ġewwa qabel ma nħares 'il barra. Ħa nara x'qiegħed jiġri, x'qed isir. Ftit ilu kont fil-skola u kien hemm tifla tal-primarja qaltli jiddispjaċik intik ma tibqax tikteb iktar. Għedtilha jekk m'għandix xi ngħidlek ħa nagħlaq ħalqi. Għedtilha jiddispjaċini ma nibqax naqra aktar. Għax nikteb aktar m'impurtax, ifisser m'għandix xi ngħid. Imma l-aħħar qisqatt ma nibqax naqra aktar. Għax jiena nħoss li meta aħna naqraw, jiena mhux nitgħallem il-Malti jew l-Ingliż, u lit-tfal din ukoll ħafna drabi lit-tfal aħna ndaħħluhom f'moħħhom li naqra bil-Malti biex nitgħallem il-Malti, u bl-Ingliż le, jiena naqra biex insib bniedem aħjar milli jien, biex niskopri lili nnifsi. Skoperta li suppost nibqgħu għaddejjin minnha ħajjitna kollha. Niskopru lilna nfusna. Bħalma kien qal darba CS Lewis, il-famuż kittieb tan-Narnia eċċetera, kien qal aħna naqra nagħmlu ħaġa waħda. Biex nintraw li m'aħniex waħidna. Li inti f'dan l-univers m'intix waħdek. U dak li għaddejt minnu int li qed taħseb hu xi ħaġa eċċezzjonali li ġejja lilek biss, hemm ħafna qablek li għaddew minnha u ffaċċawha b'mod aħjar minnek eċċetera eċċetera. Jiġifieri dan norbtu ħafna jiena ma' li kien qed jgħid Manuel dwar il-kittieb li jaspira li jkun jikteb il-kanzunetti. Irridu naraw x'qed isir, ovvjament mhux biex nimitawh, imma biex nassorbuh u nagħmlu d-dawl. Bħalma l-metafora li semmejt l-ewwel ta' Ta' min jagħmel eżerċizzju fiżiku, int tagħmel eżerċizzju fiżiku, l-atleta, l-futboler, pereżempju, jiekol ikel adattat biex dak l-eżerċizzju li kel hu jidħol ġo fih, jittasformah u mbagħad juri, jiffjorixxi waqt il-logħba. U l-istess aħna mela da kollu. Punt ieħor li kont ħa nsemmih ħafna jiena u se nxerħ ħafna huwa l-famuż li jiena Manwel jaf kemm inħobbu, Gate Għamud Tiġieġ. Jien naħseb li Gaetano Buttigieg għad għandu x'jgħallimna. Għandna xi nitgħallmu minnu. U jien kull meta niltaqa' ma' xi ħadd mit-tfal tiegħu, u Manwel jagħmel bħali ta' żgur, dejjem inħeġġuhom, fittxu, agħtu d-dawl b'mod li jkun aċċessibbli għal kulħadd ix-xogħlijiet kbar ta' Gaetano Buttigieg. Veru, minn bdiet problema tal-copyright, dik il-ħabta ma kellhomx il-problema tal-copyright, għax Gaetano kien jaqbad kontinentali. ta' Sanremo jew inkella ta' ta' ta' li tkun fit-top ten u jagħmilna l-kliem bil-Malti. Imma għandna x'nitgħallmu minnu għax tant kellu rispett kbir lejn il-kelma. Jiena ffissat fuq l-aċċenti u kemm niddejjaq jien meta nara l-aċċent tal-kelma mhux qed jimxi mal-aċċent tal-mużika jew il-mużika mhix tirrispetta l-aċċent tal-kelma. Jidhirli li Bob Dylan, minn għalija Bob Dylan kien jgħid, If you don't say it, don't sing it. Jien ma nistax ngħid il-kelma, jien naf, univers u nkanta u univers. U din jiena tweġġagħni ferm għax inħoss illi xi ħadd, jekk ma kienx il-kantawtur allura hu stess li qed jagħmel il-mużika, u xi ħadd forsi mhux qed jifhem eżattament il-kelma fejn hi miexja. F'dil-ħaġa għand Gabriel Buttigieg li l-mużika tiegħu kienet lesta diġà għax hu qed jagħmel fill in the blanks ġol-mużika imma kien jirrispetta immensament. Kellu interessanti wkoll, jgħid hawn Buttigieg, kien il-fatt li kien jersaq ukoll lejn it-tema tal-kanzunetta. Pereżempju, niftakar il-Varzi della Strada. X'għamel biha din? Kiteb kanzunetta fuq stadarjali. Meta dik il-ħabta kien kulħadd jippassiġġa u tilgħu wieżen. Jiġifieri anki t-tema stess. Ġieli anki l-ħoss. Kien jieħu l-ħoss, il-ħoss tal-kelma, pereżempju tat-titlu, u dan idawru bil-Malti, kellu kapaċità immens f'dan. Manuel semma wkoll lil Charles Lewis. Xi ħaġa li llum naħseb spiċċat kompletament u li Charles Lewis kien jagħmluha fost il-kummissjonat kien il-jingles bil-Malti tar-reklam. Illum dawn ra nissu kismu kemm xtir u smajt wieħed u għad ara għax kull waħda. Insejx kien. Imma niftakarhom u ħafna minnkom illum tal-età tiegħi meta nċaqru insomma. Kien qabel Radio Muskettin ikun sponserjat ġili minn xi kap tal-ħasil jew il-Marson Ġus. Eżatt. Kienu jagħmlu dawn il-jingles bil-Malti dawn il-lirika anke għal reklami. U li din ukoll illum kważi talħa sitta ħwejjeġ Xuħut minnhom niftakarhom bħalissa ħarġu ta' minn moħħi, ma x'nu ngħid tara din kif kienet dan il- Tal-Wembley tal-ġelati. Il-Wembley tal-ġelati kellu song. Old Wembley, l-Ajax niftakar tas-sabuħ taħt l-Ajax, Seven Up, il-Marsovin kellhom ħafna songs. Jiena ma rridx intawwal ħafna għax naf illi ma rridx nagħmel taħdit hawnhekk imma miftuħ għad-diskussjoni. Però xtaqt insemmi tliet punti illi jiena narahom kultant neqsin fil-kitba tal-kliem tal-kanzunetti. L-ewwel waħda hija kemm kultant ċerti kittieba Għandhom bagalja ta' jargon, ta' klixejiet u jużaw dejjem dawk. Kultant anke fir-rima. Kultant tgħid jekk tisma' l-kelma ġejjien, ma nafx x'inhu ġej, l-aħħar vers 'il quddiem se jqabbel magħha. Għax dejjem dik iqabblu magħha. Jekk għandna magħna, mela tagħna ħa jqabbel magħha. Jiġifieri ma jkunx hemm oriġinalità anki fl-għażla kultant tal-kelma. Kif tafu intom, u jaf kulħadd għax m'qed ngħid xejn, xejn, xejn, xejn ġdid, is-saħħa tal-kittieb huwa li jsib metafori ġodda, tixbihat ġodda, vokobolar ġdid u mhux dejjem idur għal dik il-bagalja tas-soltu ta' kliċejiet illi nisimgħu ħafna u nibqgħu dejjem nirrepetuhom. U l-punt l-ieħor huwa illi xi drami insib jiena illi f'ċertu lirika nippruvaw iktar nitkellmu fuq ħafna punti flok iktar nikkonċentraw fuq xi ħaġa waħda biss. Pereżempju, jien naf, jekk jiena ħa nitkellem fuq l-ambjent, pereżempju, hija tema li popolari ħafna llum u jalla tibqa', għax għandna bżonn nitkellmu fuqha. Imma flok nitkellem fuq l-ambjent in ġenerali, nitkellem fuq ħaġa waħda biss mill-ambjent, u li dik tkun rappreżentattiva mbagħad ta' xi ħaġa usa'. Jiġifieri, ikun aħjar kultant illi illi niffokaw milli nipprova ngħidu ħafna affarijiet. Nippruvaw fil-kanzunetta immissu mitt-elf ħaġa, imma jkun aħjar indejjquha u nidħlu u nidħlu fiha. U l-aħħar punt, kif tafu intom, l-arti kollha jien nemmen tistrieħ mhux fuq x'qed ngħid, imma kif qed ngħid. Jiena nħobb insemmi, nirrakkuntaw ċajta. Manzoni jaf kemm inħobb iċ-ċajti. L-istess ċajta jista' jgħidilek xi ħadd jifqad mid-daħk, u mbagħad jgħidilek xi ħadd ieħor tbagħat ħares lejh u tgħidlu suppost li dħakt. U tkun l-istess ċajta, jiġifieri l-kontenut ikun l-istess, imma wieħed jaf kif jgħid u l-ieħor ma jafx daqshekk kif jgħid. L-arti nħoss li hija kollha hekk. L-arti kollha kemm hi hekk. Kultant mhux qed ngħidlek importanti, imma kif qed ngħidlek. Jiena nħobb insemmi fil-pittura, pereżempju, Spiġġa fankuh. Fiġġi kamra tas-sodda tiegħu bil-friex imqassra u siġġu. Ħdejha. Xi suġġett partikulari da? Piġġilna xi ħaġa mill-mitoloġija Griega bla lat ifaqqgħu s-sajjetti, xejn minn dan. Kamra tas-sodda bil-friex imqalleb u daqsxejn ta' siġġu. Imma il-mod kif għamilha ġiet werkuha. Mela anki aħna, ħafna drabi aħna nistaqsu kemm kawżiet qed tinkitbu fuq l-imħabba, il-Marija Santa. Issa, sta għalik, irid il-ktieb, għand għandek ja ssib mod ġdid, mod oriġinali kif tikteb fuq l-imħabba. Għalina ngħid illi li għandna nipprovaw infittxu, imma din kif ħa ngħidha jiena li jkun b'mod ġdid? U hemm nagħmel jaħseb il-lirika tkun interessat. Ħa nieqaf hawnhekk forsi konna ċans niftu aktar il-punt.